Mae tymor o sioeau 'di dechrau yn barod ac mae 'na un bistach sydd yn disgl eirio. Dyma fo, Jaeger Bomb, enillydd Sioe Beef Expo 2011. Ac mae o'n eiddo i Tecwyn Jones a'r teulu Tŷ Newydd Nebo, Llanrwst. Mae enw Tŷ Newydd yn gyfarwydd iawn yn y byd amaethyddol. Maen nhw'n fridwyr o fri ac wedi ennill llu o wobrau mewn sioeau ac arwerthiannau ledled Prydain. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi Te Cwyn, dyma fo'r Jaeger Bomb arbennig iawn. Ia, diolch yn fawr.
Ia, busdach, 11 mis 'di hwn. 'Di brynu farchnad Rhythun gin Meirion Jones, Plas yn Llan. A ei fab Garneth yy 'di neud o fyny dda iawn chware teg a 'di cario fo mlaen o hynny mewn ffor. A 'di ennill yy sioe yn Shrewsbury a wedyn y sioe fowr yn Newark wedyn. Da ynde? Do, 'di ennill honno dair gwaith allan o bump ŵan. Do wir? Do, o' 'no.
O' honno'n dipyn o glod i ga'l. Be' 'di rhinwedde Jig y Bom? Busdach reit yy muscly 'di o ac yym reit yy showy yn y ring mewn ffor. Mae o'n edrych yn well yn y ring na 'di o yn y stôl mewn ffor. Ac pan mae'n mynd â hi allan i ring mae fel so look at me mewn ffordd ynde? Mae'n behafio ei hun yn dda fan 'yn dydi? Dan ni'n meddwl amdanach chi fel dyn y gwartheg duon, Tecwyn. Di cael llwyddiant anhygoel dros y blynyddoedd. Do, a Dad di bwffi'n danos ers blynyddoedd a dwi'n wedi bod yn dechrau efo hein ac yn trio danos y gwartheg duon hefyd mewn ffordd. Ond y commercials ŵan, di hein yn rhai newydd i chi? Yym na, dwi wrthi ers ugian mlynedd. Ydach wir? Dwi mewn Winter Fair di cychwyn.
Patrwm yn wahanol hefo'r rhei commercial. Yndi, dydi hyn ddim yn cael mynd lot o sioeau, dyn nhw'm yn cael mynd i'r Interbreed mewn ffordd, rhei, ma' nhw'n dod fwy wan, dach chi'n gwybod, mae'n mynd, dydi'r sioe fawr ddim, dyn nhw'm yn cael mynd i'r brif gylch mewn ffordd, i'r Interbreed mewn ffordd, ynde. Rheini dim ond ar gyfer y Ia, y Breidiau Pur mewn ffordd, ia. A 'dyn neis a grŵp o bump o'r commercial sa'n grŵp da iawn, sa sa ddewis o ma' 'na gant, dwi'n meddwl 120 'di entro eleni yn y commercials dwi'n meddwl. Oes e wir? Oes dwi'n meddwl oes.

Ac maen nhw'n cadw mil o ddefaid yma a deugain o wartheg. Mae hein yn edrych yn dda. O, gweddol.
Gweddol, da iawn, swn i ddweud. Mae ddigon llwm di bod ar tywydd oer yma wan. Mae Mae amser yn allan efo'r swynert o gynna iawn. Mae pawb yn cwyno yn dydyn. Yndi, mae uh, er bod ti fod y lyb yma, mae oer gyda nos ac yn borea mewn ffordd, ynddi, dim yn tyfu. Ydy o rhoi mwy o bleser i chi pe mae rhywbeth da chi di fagu'ch hun o, yn ennill mewn sioe. Yndi, yndi. A gynna i fista llynedd, mae athon nhw andros o dda. Ac uh, Pan mae di fagu un, mae clod i gyd i uh, ni'n un mae'n ffordd, dydy. Di'n dipyn mwy o gamp. Yndi, mae'n ffordd mwy o job bethau i chi gael chwan o gyfuchod nes gyna i, eblaw. Lwc ydi o, os gwch chi uh, lod a allan o ddeg gyfuchod, ynddi, mae'n ffordd, ynddi. A'r defaid, faint o ddefaid sydd yma? 800 o foca a 200 o sbinod mae'n ffordd. Bedwar cant a hanner o foca Cymreig a tri chant a hanner o foca Croes mewn ffordd. A felly mae 'di bod yn nhŷ newydd erioed achos fan hyn 'da chi 'di cael eich geni a'ch magu? Ia, cael magu ia. Ia, o'dd 'na defaid Cymreig ag un dad 'da gynna i gyd mewn ffordd a 'dyn yy fi sy 'di cychwyn y rei Croes i fewn. Dwi fod yn rei Texels a dal i gadw rwy'n beinw nôl a hyd a 'dyn yy ma' rywun Texel a Beltex wan mewn ffordd. I drio cael mwy o siâp a cael yr oen i'r farchnad 'lly. A'r lloeau, pryd fyddwch chi'n dechrau 'fo rhein? O mae hein yn dod rwsut uh, rownd y flwyddyn gyda ni Brian. Yn daw daw. Yn daw daw, dyna drwg braidd.
A blaw na rei ddod awst, diwedd awst am edi, mae criw i ddod eto meini Sir Fôn llun mewn ffordd. A sa'r un yn mynd i ddod yn ystod y sioe fawr? Gobeithio ddim. Wel, mae hon yn diw gynnau iawn. Mae hon yn diw blawd, dwi'n meddwl, a bydd e ar y ugeinfed mae'n diw mewn ffordd, nes i ddal gobeithio.
Ychydig iawn o amser sydd i ymlacio yma, ond mae pawb yn barod i helpu pan mae rhaid. Mae Llion yn un ar hugen, Sian yn 19, Dylan yn 17 a Llyr, yr iengaf, yn dair ar ddeg. Felly, yr ti di hen arfer hefo'r gwarthag ma bellach? Do, do.
Fyddi di mwynhau mynd â nhw rownd sioe i sioe? Ynddo, ynddo mam. Profiad da. Be di'r gyfrinach wrth i twsi nhw? Cadw'n agos at nhw a jyst dal yn gry. A pan mae gynna ti chydig bach amser i chdi dy hun, mae gynna ti rhyw hobi bach arall hefyd? Oes, neud ffyn a gwaith coed. Wt ti'n mwynhau gwneud ffyn gymaint ag wt ti'n mwynhau dangos gwartheg? O, mae'r un peth. A sut deimlad ydi o pan dach chi'n ennill yn y cylch? O, mae'n brofiad da. Yndi? Yndi. Pawb yn clapio ac chi gyd yn hapus.
Goronwy a Dilys oedd yn byw yn Nhŷ Newydd cyn i Tecwyn a'r teulu ddod yma, ac mae Taid yn dal i ddod draw rhiw ben bob dydd. Mae'n anodd credu bod goronwy Tŷ Newydd Nebo bellach dros ei bedwar ugain.
Mae yna lot o bleser mewn danos, dwi'n yn dweud bod yna lot o ddaioni ni ynde, ond uh, unwaith da chi wedi cochwyn, da chi methu peidio, mae'n debyg. Da chi'n feistr ar ddefaid ac ar wartheg, felly beth sy'n gwneud anifail da? Wel, y corff i gochwyn, a'r coesau wrth reswm, de'r pen, A fy meddwl am roedd gradur yn deithau blynyddodd yn ôl fan o'n i'n beirniadu, dwi'm cofio'n ble chwaith, Sais oedd o. Remember young man medda fo, yn Saesneg wrthai. Good animal always start from the ground medda fo. A fy meddwl hynny byth. Rhaid i chi gael y coesau i gario'r corff, ynde?
Mae hi'n bleser llwyr cael gweld stoc o'r safon yma a bod pawb yn dod at ei gilydd i gyfrannu at lwyddiant y fferm. Wel, dwi'n gwybod mae Tecwyn sydd ar y blaen efo'r gwarthag a goronwy a'r plantos i gyd yn helpu, ond chi, Janice, sy'n cadw trefn? O, dwi'n gwybod am cadw trefn. Dwi'n y cefndir yn gwneud y gotiau gwyn a'r pacio A neud y pethau'n barod. A mynd hefo nhw o sioe i sioe. Ia, ia.
So mae 'na dipyn o waith pharatoi? Wel oes, mae 'na waith. Mae 'na dipyn o waith, dweud y gwir. Sioe fawr nesa rwan te Cwyn? Ia, sioe fawr sydd ddod rwan, ac uh, gobeithio fydden ni'n cael y cneuaf o beth cyn hynny, a gorffen yn cneifio. Ac edrych ymlaen am hwnna rwan.
A da chi'n byw mewn ffydd a gobaith ynglyn â Jaeger Bomb? Dwi ddim yn gwybod hynny, blaw yn ei trio gorau. A dyn, uh, dwi'n ni rwy'n gwneud y byd mwy, ond trio gorau mewn ffordd. Ond os fydd yn dod i'r brig ynde, Ia. Ga i ddod ato chi ddathlu nos yn hwnna? Dwi'n cei tad, cei tad. A gwni be fydda ni gyd yn yfed?
Ni trio cael botol o'r lan, be?